a khensa ku va mpfulele channel ya matimba Emmanuel Maluleki YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na mhaka yin'wani leyiwani ne xana ku chela fole a sirheni ra maxaka or a masirheni ya maxaka or ya vanhu va ka hina swi tisa nhlahla or swi tisa lucky na. Swilo leswiya a hi xidyoho ku va i chela fole a masirheni or a sirheni ra munhu wa ka n'wina loyi a nga tlela vurhongo lebyikulu loko mo languta na le bibeleni vahlayi va bibele ku na tivhese leti vulavulaka hi ku ya hi ku ya i ya pfuxela a masirheni i ya hlakula sirha ra ka n'wina na loko ku pfuriwa ti-tombstone vafundhisi va na tivhese leti va ti hlayaka. ku na tivhesi leti va ti hlayaku ti vulavula ku yini hi xitsundzuxo or ribye se hina vanhu va ka ntimeni vo tala lava hi pfumelaka ka ripfumelo leriya ra xintu mi kuma ku loko ku ri maholodeyi kumbe kwala xikarhi ka lembe or siku rihi na rihi munhu wa kota kusuka a ya kwihi a ya a masirheni a ya chela fole a ka vanhu va ka vona or ka masirha lama va ka vona. ku va a va kombela va n'wi pfulela tihlahla va n'wi pfulela ti-lucky ku swi swa yena yini swa vutomi swi kota ku famba because vanhu lava nga tlela vurhongo lebyikulu va vona vanhu lavaya mathada ya hina va ma vona va vonela ku va vonela mahlweni a va swi vona ku munhu loyiwani a ndzhaka masiku yo karhi or a ndzhaka tin'hweti to karhi a ndzhaka malembe ma karhi ku na khombo ro karhi leri nga ku teni ka yena hi nge he n'wi sirhelela kumbe ku na lucky yo karhi. leyi nga ku teni ka yona i nge he pfa hi n'wi prepare-rela yona ku loko yi fika yi nga endli yi nga fiki yi n'wi moxela vutomi se leswiya a hi swa vahedeni that's why mi twa ku kun'wanyana vanhu va holova na vanhu va tikereke va ku mfundhisi mani mani i ri mina ni nga ya ni ya chela fole a sirheni ra ka hina hikuva vanhu lava va tlele vurhongo lebyikulu swi lava ku mfundhisi yeleyo loko o za a vula sweswo ku wena i nga yi ya chela fole a sirheni ra vanhu va ka n'wina it means a nga fambi a nga fambi hi ndlela ya xikwembu. It means yena ka yena i ku va yini? I ku va a lahlekisa yini vapfumeri or vanhu lava a khongelaka na vona ka kereke leyi a nghenaka ka yona. Na loko u kuma ku kwala kaya un'wana wa kwala mutini a ku, mi nga ha yi masirheni ya manimani or mi nga ha yi masirheni mi ya mi ya chela fole hikuva vanhu lavaya lava nga kona hi vona va endlaka swilo swi nga fambi kahle. a hi swona sweswo i ku va i ku va munhu a pfumelela swilo swa yena leswi mi kuma i swilo swa le xihundleni or swilo swa le sayitini ku va a ya a ya mi rhangela ku na vanhu van'wani va kota ku va va ya mi rhangela eka sirhala ka n'wina a fika a endla swilo swo karhi laya lembe na lembe or nkarhi lowu n'wina mi lava ku mi ya chela fole loko mi chela fole mi kuma ku mi kwatisa vanhu lava hi mhaka ku munhu luya i mi rhangele emahlweni a fika . a endla swilo sweswo swo huma endleleni ku va n'wina loko mi ya sirheni a hi nge mi ya sirheni ra kokwani swimanimani loko mi ya mi ya chela kona mi kuma ku swilo swa vutomi lembe rero a swi fambi kahle ivi loko mi ya vanhwini vanhu va ku hayi ku na munhu la nga fika a sirha a tirhelela sirha ra kokwana wa n'wina loyi a nga tlela etikweni ra so or ka ndhawu ya so ku va n'wina loko mi fika mi vulavula na yena a nga mi twi. va ni twisisa that's why mi kuma ku van'wani loko ku lava ku lahliwa munhu before a lahliwa ku na swilo swo karhi leswi va swi endlaka laha xikarhi loko mo nghena kwala ka ti-contact swi kona leswi ni vulavulaka hi swona swa ku why before ku lahliwa ku cheriwa mbewu ku cheriwa yini yini se na khensa ku va ni pfulele chanele thank you.